Олоҕу-дьаһаҕы хааччыйар оройуоннааҕы комбинатка кэлэн турабыт. Коллектив оройуоҥҥа социалистическай куоталаһыы кыайыылааҕа. Билигин Улуу Кыайыы түөрт уон биэс сылын көрсө Николай Прохоров бирииһигэр үлэлиир.

Өбүгэлэрбит үгэстэринэн үтүө тылынан өйөөрү, алыптаах алгыс тыллары этээри мустубут дьоммутугар эһиэхэ, доҕотторгутугар итии-истиҥ, эҕэрдэ! Сибиэһэй кырааскасытынан дыргыйар саҥа хаһыат күннэтэ кэтэһиилээх. Дойду, республика, оройуон күүрээннээх олоҕун сонуннук, таһаҕастык кэпсээччи, ааҕааччыларга чахчы күүтүүлээх доҕор хаһыат. Хайа да үлэттэн коллективнай өйгө-санааҕа, айанньылаах сыһыаҥҥа саамай наадыйар, бука, хаһыат дууһа дии саныыбыт. Корреспондент сүүрэн-көтөн, түүннэри, сороҕор түүннэри да суруйбут ыстатыйата редакция туһааннаах отделларынан сүрэхтэнэн, полиграфист-полиграфистка тиийэн талыллан, строка тутуллан, аны таҥыллан, оҥоһуллан, бэчээттэнэн, күн сырдыгын биирдэ көрөр. Типография коллектива редакция үлэһиттэрин элбэх сыраларын биэрбит строкаларын дьоҥҥо-сэргэҕэ тириэрдэн тилиннэрэр, саҥардан күннээҕи олох кырдьыгын кэпсээн ааҕааччыга тиэрдэн аналлаах. Уон тыһыынчаттан тахса нэһилиэнньэлэ биһи оройуоммут олохтоох үлэ күүһэ-хаһыата икки тыһыынча үс сүүс алтыон сэттэ өлдьөкүлээринэн тарҕанар. Ити аата хаһыат ыал ыал аайы тиийэн, оройуон күннээҕи сонунун кэпсии-ипсии турар. Онон ааҕааччыга эрэ барытыгар күүтүүлээх ыал диэн. Ити курдук хаһыаппыт үлэ күүһэ күүрээннээх олоҕу үөһүгэр сылдьыбыта түөрт уон сыл буолла. Үлэ күһэ-хаһыат тыһыынча тоҕус сүүс биэһэн сыл тохсунньу уон биэс күнэ баскыһыанньа. БСКБП Горнай оройуоннай комитетин уон үлэһиттэр депутаттарын оройуоннааҕы советын органа. Ити курдук суруллар бу хаһыаппыт биһиги бастакы нөмеригэр. Икки балаһаннан тахсыбыта уникальный экземпляр диэххэ сөп, оройуммут хаһыатын аан бастакыны үөрээр. Бу инники балаһатыгар биһиги партиябыт саамай сытыы уонна саамай күүстээх батаһа диэн передовицатыгар бу курдук суруллар. Бүгүҥҥү күн тыҥла биһиги оройуммут бэйэтэ бас билэр бэчээттэнэр. Бу биһиги оройуммут олоҕор уонна кини инники чэлгиэ сайдарыгар сүҥкэн улахан событиеннаан буолар. Биһиги хаһыаппыт үлэ күүһэ, БСКВП киин кэмитиэтинэн көҥүллэнэн бүгүн тахсыыта Ленин, Сталин партиятын биир улахан чаҕылхай көмөтүнэн уонна болҕомтотунан буолар диэн итиэннэ салгыы бу курдук этиллэр Үлэ күүһэ хаһыат биһиги оройуон үлэлээн итиллээччилэрэ коммунистическай олоҕу тутар иһин охсуһууларыгар коллективнай агитаторынан, коллективнай пропагандиһынан уонна коллективнай тэрийээччиннэн буолуоҕа диэн. Ити курдук суруллар инники трудовицатыгар итиэннэ бу бастакы нүөмэрдээх хаһыакка бааллар үстэ маннык матырыйааллар сырыс Верховнай Советыгар быыбардары ыытыы туһунан ыйаахтар, колхозтар сыллааҕы отчуоттарын оҥоруу сүҥкэн улахан политическай суолталаах хампаанньа диэн, кырдьык даҕаны ол кэмҥэ бу отчуоттар улахан политическай суолталаах хампаанньаларнаан буолар кэмнэригэр отчуоту оройуоннаах тыа хаһаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэйэ Киприянов суруйбут. Иккис балаһаҕа икки мунньахтан статьялар бааллар Российбит исполкомунна БСКПП райкомун бүрүөтүн холбоһуктаах мунньахтарыгар уонна учууталлар сүбэ мунньахтарыттан. Түүлээҕи туттарыы сводката уонна сүөһү үүтүн сүтүүтүн соңрохха диэн райком секретаря Анастатов суруйуута уонна кыра баҕай маннык электрическай заметка баар баанньа үлэтин тупсарыахха диэн Бу отчуокка холобура колхозтар сыллаах отчуоттарын оҥорууга бастакы этиитэ маннык диэн саҕаланар. Общественнай бородуукталаах сүөһү ититин сайыннарыы үс сыллаах сталинскай былаанын туһунан партия уонна правительство историческай ураахтарын лохо киллэрииһин оройуон колхозтара дьаныардаах үлэни ыыппыттарын түмүгэр ынах, сылгы уонна таба сүөһүлэр түөрт он тоҕус сыллааҕы государственнай былааннара толоруллуута ситиһилиннэ диэн Ити өрүсүмнэһии хааҕын иитиннэриэхпин баҕарабын бу Баанньа уратытын тупсарыахха диэн кылгас соҕус электрическай заметкаҕа биир аһын сыллаахха суруллубут. Онно бу курдук этиллэр, Киһи доруобай, ыраас, чэбдик буолуутугар баанньык биир наадалаах сириэстибэннээн буолар. Оройуон киинигэр биир баанньык үлэлиир. Бу баанньык аартыгар эрэ үлэһиттэр көрдөбүллэригэр кыайан эппиэттээбэттик үлэлиир. Арасписание быһыытынан систиэмэлээхтик үлэлээбэт, түбэлтэттэн түбэлтэҕэ эрэ үлэлээбитэ буолар. Аһыллыбытын да иһин тымныы, сыырастаах буолар, уулара тиийбэт, бэрт аҕыйах клиэннэр сууннаран баран сабыллан хаалар. Маннык дьаалатынан мельербанньыкка кини үлэтэ тупсарыгар ханнык да миэрэ ылыллыбат. Доруобуйа харыстабылын оройуннаах салаата баанньа үлэтигэр күннэтэ орооһоро наада диэн суруллар. Мин санаабар, бу маннык критическэй заметка биһиги тирээн турар сорук быһыытынан, боппуруос да быһыытынан бүгүҥҥү да хаһыаппытыгар суруллуон сөп дии саныыбын. Тоҕо диэтэххэ, биһиги нэһилиэктэрбиттэн билигин даҕаны маннык эрэйдээх баанньыктар бааллар. Онтон оройуон кииннээҕи баанньык бу заметка кэнниттэн бэйэтин үлэтин көннөрүммүт эбит буоллаҕына, билигин атын туспа ырыалаах, кыра, кирдээх, онтон саҥа баанньык билти били өс хоһуна этиллэрин курдук тутуллар-тутуллар даҕаны бүппэт. Ити курдук бу бастакы күн үмэрдээх хаһыакка тахсыбыттар икки яхтар отчет туһунан отчет итиэннэ уонна субуотка уонна информациялар уонна критическай заметкалар Бу бастакы хаһыаты үлэлиир таһаарарга кимнээх үлэлээбиттэрэй? Бастакы хаһыат оҥорууга үлэлээбит табаарыстарынан буолаллар редактор, Саха сир культуратын түөлээх үлэһитэ, персональный пенсионер Семен Степанович Базаров, эппиэттиир секретарь Афанасий Николаевич Осипов, типография үлэһиттэрэ Ксения Ивановна Кононова, дириэктэр, Николай Филиппов уонна Аграфена Михайлова. Бүгүҥҥү биһиги биэчэрбитигэр күндүалдьыттарынан буолаллар кинилэртэн Семен Степанович Базаров уонна Аграфена Филипповна Михайлова. Семен Степанович, пожалуйста, олорор. Аграфена Филипповна, олоннара Семен Степанович Миһиттиэйдэх барбыт. Дьэ бу бастакы хаһыаты хайдах оҥорон, хайдах быһыылаахтык-өйдөөхтүк көрсүбүттэрэй, дьоннор бэйэлэрин оройуоннарын быстарга хаһыаттарын диэн. Мен бу тарийбит хаһыаттарбыттан иккис хаһыатым. Ол иннигэр сэрии сылларыгар түөрт уон сыллаахха бастакы хайаттан бэйэм төрөөбүт оройуоммар үөһэ бүлүүгэ тэрийбитим. Бу иккис хайатын, үһүс хайатын үөһэ бүлүүгэ производственное управление хайатын тэрийбитим. Ол гынан баран барытыгар ол бириэмэҕэ ыарахаттар элбэх этилэр.

бастаан дириэйтээҥ эҕэттэрин поликлиническай да өттүнэн качестволарынан быһах итиэннэ поликлиническай ууребеннара эмиэ идэлэһуох буолар этэ. Ол гынан баран бу маассабай информация саамай күүстээх средствотын быһыытынан бу хаһыаттар тахсыылара оройуоҥҥа улахан событиеннан буолаллара. Туоханна иннинэ бу хаһыат Горнай ырыынын хаһыытын мин өйдүүрбүнэн саамай улахан өрөгөтөҕүллүүнүнэн көрсүбүттэрэ. Биһиги хаһыаппыт ааҕааччылара бары оройуон общественноһа. Бу хаһыакка бастаан иллэбит дьоннор ааттаннылар, оны мин ахтыбаппын. Мен хаһыат Билиҥҥи таһымын ылан көрдөхпүнэ, хаһыат улаханнык үүммүт диэн мин саныыбын. Дьэ, түөрт уон сыллааҕыга таҥнаатахха, олох чэхэтин. Кини материалларын биэрии даҕаны, материалларын оҥоруу хаачыстыбата даҕаны, итиэннэ ааҕааччыларга тиийимтиэтэ даҕаны быдан үрдээбит диэн мин сыаналыыбын. Бэдэгин хаһыат массовай информация самое күүстээх средствотын быһыытынан хаамай инники миэстэҕэ турар. Хаһыат ааҕааччылара күнтэн күн эбиллэ үүнэ тураллар. Ити Тоҕото биллэр. Билигин хаһыат информациялара, хаһыат хоруйуулара улаханнык дьону хамсатар, сэргэҕэтэр, ааҕааччылары сэргэҕэлэтэр буолла. Ол тоҕо билигин биһиэхэ олох репетиционнай уларыта тутуу кэмэ аҕаланан турар, Бу бириэмэни көрдөрүүгэ хаһыат саамай күүстээх средстванан буолар. Бэчээт. Ол иһин билигин мин баҕарыам этэ бэйэм эдэр коллегаларбар, бары журналистарга, бары общественнай корреспонденнарга бу революционнай уларыта тутуу хардыыһын хардыытын киэҥник, дириҥник, практическайдык сырдатарга. Бу билиҥҥи бириэмэ саамай сүрүн ирдэбилэ. Альбина Аграфина Филипповна тыныйытыахпын баҕарабыт, типография үлэтин хамнаһын хайдах саҕалаабытай диэн.

дириэктэр этэ, билиитэр нуруот үлэтэ, оннун киирэн үөрэнэн, бу билиҥҥэ дылы үлэлээн биэлдьэҕэ тахсан туматтан тартахха буолла. Онон үлэбитин оччо куһаҕаннык үлэлээбэт син муннанан түүнү күрүө ол хаҕама хараҕыын иһин оннук маны кыра быыка баҕайы боску атахпытынан массыынаны истээн бэчээттээн

Дьайыылаба оҕолорун өҥнөөспүт, үлэлэспиппитин истибэт этибит. Атахпытынан үптээммэ чээстээх хаһыаты уонна хараһыы, чүмэчи, мотуор иҥин диэн уот диэн улаат. Онон манан бүтүбүн, хаһыат үлэтин бырааттаабыта. Бит курдук оройуон политическай культурнай олоҕор биир үөрүүлээх түгэн эбиллибитэ. Онтон ол кэмнэргэ КХК туох туһунан суруллубут Стреллар этэй ханнык материаллар тахсалларый? Дианы тыллардаахха большевиккай бэчээт иннигэр улахан уонна эппиэттээх соруктар тураллара. Хаһыат страницаларыгар партия уонна правительство митрополитикаларын олоххо киллэриигэ үлэ киһитин пропагандалыыр холкуостар олохторун, үлэлэрин чахчыларга олоҕуран генник хоһооно статыйалар бэчээттэммиттэрэ. Холобура. Сүөһүбү үллээбит уон ис сыллартан. Мин тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаахха Мытаах нэһилиэгэр Ленин аатынан холкуос чилиэнэбин. Мин сүөһү үлэтигэр үчүгэй үлэлэрим иһин миэхэ тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс сыллаахха саха аатыттан холкуостаах дьаһанньыттарын сүбэ мунньахтарыгар кыттыыны ылар чиэс тиксибитэ. Онно Якутскай куоракка киирэн мунньахха кытта бэрт элбэх уопуттары уонна сүбэлэри ылбытым. Уон биир сыл устата үлэбэр сылга ортосунан отуттуу сүөһүнү көрөн-харайан колхуоспар сырытардым. Сүөһү доруобай эмис буолуута бириэмэтигэр аҕатыттан, сайын сөлүүкэтиттэн, түптэлээһинтэн, киһи бу турар сирдэрин ыраастыы тутууттан тутулуктаах. Громова Агафья Николаевна, Мыта, Ленин аатын колхоз биэрэр, үлэ күүһэ, обуньу үс күнэ тыһыты тоҕус сүүс биэһ сыл. Ыһыы үлэлэрин сорох түмүктэрэ Бэс иһин үс күнүнээҕи түмүктэринэн Орион отут икки колхуостара бэйэлэрин көмөлтө хаһааччылаларыгар сүүс сэттэ уон аҕыс гектарга уорахтаах култууралары ыһаннар былааны сүүс уон аҕыс тырыһыан толордулар. Итини таһынан биэс эмис гектарга турниепис, биэс гектарга хортуопай ыһылынна. Үлэ күүһэ Бэс иһин уон күнэ, кыһыттан ох сүүс биэс ым сыл. Бураанах эрэннэрии. Бэрдьиэстээх сельхозхоз быыбардааччыларыгар хандьаатырынан Павлов Иван Гобелев ыҥырылынна. Кини быыбардааччыларыгар баара эрэ иккитэ сылдьыбыт. Павлов Эркин хаһыатын редактора хас көрүстээх аайы Эркин хаһыатын боевой титулу таһаарыах буолан эрэннэрэр, ол эрээри иитэ да таһаара илик, оннооҕор Октябрь бырааһынньыгар таһаарары наадалаҕынан аахпатах. Павлов кураана ареннэрииттэн аккаастанарын, АГИТ мастера үлэбит системалаахтык ыытарын, Эрчим хаһыатын боевой беспортору таһаарарын күүтэбит, Рохра үлэ күүһэ, Автомикон икки күнэ көстөҕө сүүс биэс сыл. Ити курдук бастакы нүөмэртэн саҕалаан түөрт уон сыл сата хаһыат быысталын быспакка тахсан, бүгүҥҥү күҥҥэ барыта үс тыһыынча аҕыс сүүс биэһ нүөмэр таҕыста. Хаһыаты оҥорон мичээрдээн таһаарыыга көлүөнэттэн көлүөнэҕэ үлэһиттэр бэйэ-бэйэлэрин солбуйсан, саҥа эдэр дьоҥҥо уопуттарын атастаһан наставниктыыллар, үтүө сүбэһит аҕа табаарыс буолаллар. Анатолий Аленов типографияҕа тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон сыллаахха үлэлии кэлбитэ, идэтинэн Линотипис коллективка биир бастыҥ үлэлээх коммунист. Толя иллэҥ кэминээҕи биир үтүө дьарыгынаан ырыа айар дьоҕурун сайыннарыы буолар. Ол курдук Толя уонтан тахса бээтэй бытыралардаах, ол иһигэр Горнайын Кыйшана, Кыһыҥҥы чарааҥҥа, Күөрэгэй диэн ырыалары дьон-сэргэ, ыччат даҕаны таптаан ыллар, концертарга, уус ансаммитинастары көрүүлэргэ толороллор. Толя эдэр олохтоох маладьыас онон инникитин даҕаны биһиги киниттэн олохтоох тиэмэҕэ элбэх бэйэтин кэрэхсэбиллээх ырыаларын айаргар баҕарабыт. Билигин истиҥ Анатолий Аленов толоруутугар, кини бэйэтин мелодиятыгар Александр Тарасов олохтоох поэт кыттыылара, күөх сиинэ, бырыа аан бастакыланар.

Хаһыат партия саамай сытыы уонна саамай күүстээх батаһа буолар диэн оруолун толорорго сүдү сырыттанан, үлэ-хамнас салгыы итэниибитэ. Манна тыйыс тоҕус сүүс биэһ биир сыллаахтан биэһ түөрт сыллаахха дылы, онтон кэлин сэттэ уон сыллаахтан аҕа уон сыллаахха диэри, онон уопсайа уон үс сыл устата хаһыат историятыгар саамай уһуннук редакторынан Николай Михайлович Уйгуров үлэлээбитэ. Кини ХЭК-ка комсомол райкомун секретэринээн үлэлии сылдьан кэлбитэ. Онтон биэһин-түөрт-биэһин-аҕыс сыллаахха ССКП Кумын-Иинэн партийнай оскуолаҕа үөрэммитэ. Бүтэрэн баран эппиэттээх партийнай хаһаайыстыбаннай үлэлэргэ үлэлээн, олоҕун үгүс үтүө өттүн биһиги оройуммут экономиката уонна культурата сайдыытыгар анаабыта. Ол гынан баран Николай Михайлович саамай уһуннук үлэлээбит сиринээн хаһыат буолар. Кини партийнай тэрийэр тыа хаайсыбатын араас салаа үлэлэригэр туох эмэ саҥаны эбэтэр ситэ оҥоһуллубатаҕы, итэҕэһи-быһаҕаһы кэмигэр ырытан этэр сытыы бөрүөлэ хаһыатчыт быһыытынан биллэр. Кини үлэлиир кэм устата хаһыат үтүө үгэстэрин үксэтэргэ, ааҕааччылары уонна сиррекордары кытта үлэҕэ саҥа ньымалар киллэриигэ сүрүн болҕомтотун уурбута.

Саха СССР отут сылын туолуутун чиэһигэр стратегическай куоталаһыыга кыттан, тыһыынча тоҕус сүүс биэс икки сыл Бастакы кварталлааҕы сүүрэ бултааһыны былаанын сүүс түөртэн алта грыһын толорорго сорук ылыммыта. Кини бэйэтин эбэһээтистибэтин чиэстээхтик толорор. Павлов, үлэ кыыһа, олунньу икки күнүн тыһыынча тоҕус сүүс биэс икки сыл. Комсомолец сэбиэдиссэй. Брасилова аатынан холкуос колхуоннаах Хабасаһы ферматын сэбиэдиссэйэ Комсомолец Николаев саһаллыы көрүүнү-харайыыны тупсаран иһэр. Кини бэйэтин көрөр саһалларын араас уол аһылыгынан аһатар, сибиэһэй тайаҕа этин, балыгы сиэтэр. Маны таһынан бурдугунан килиэп оҥорон уонна тыы оҥоруу,

Хотуолаһаҕа укулаата ханар туһунан сүүрдэн толлубаата хаста. Ону бэйэҕэ көрөссүтү була туоруоххун эттэ. Онно буола мин хаабыһаллаабын туох бу ханар бэттилэр араас көрөнүлэр үсүскэтин утумнайыларын сөпкө дадахтаахта диэн. Оттон билиэн бия саады кии бол булу урбут ки иһэр диэн буолар.